Er mwyn eich cefnogi yn y daith hon, rŷn ni wedi casglu ystod o adnoddau a deunyddiau cymorth at ei gilydd. Rŷn ni'n argymell yn arbennig archwilio adnoddau gwerthfawr sydd ar gael ar wefan DARPL, a hefyd y deunydd cyfeiriedig sydd gyda ni ar y sleid olaf. Mae yna nifer o sefydliadau sy'n gwneud gwaith rhagorol a gwaith dwfn iawn a manwl iawn ac efallai mai un o'ch rhai chi yw un ohonyn nhw. Um, os hoffech chi gyflwyno unrhyw astudiaeth achos tuag ato ni i wefan a wrth gwrs fforwm uh, campws uh, rhithwir DARPL, yna plis dewch i gyswllt. Mae'r Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth i Gymru yn tanategu ein camau ni ac yn amlinellu ein nodau i greu gwir newid tuag at wneud Cymru yn wlad sydd yn wlad wrth-hiliol erbyn 2030. Mae i'r cynllun gwaith nodau allweddol. Mae gyda ni sesiwn dysgu proffesiynol sydd yn cyflwyno'r nodau penodol sydd wedi cysylltu i ddiwylliant treftadaeth a chwaraeon yn sef y sector hwnnw yn ei ymwneud â hi, ac ni'n annog chi i gyrchu'r addysgu yma os nad ych chi wedi gwneud hynny yn barod, er mwyn cael trosolwg o'r polisi. Symud o bolisi i ymarfer. Er mwyn ymgorffori mesurau gwrth-hiliol, mae'n rhaid i ni ddeall hiliaeth. Mae deall gwrth-hiliaeth ddim yn weithred goddefol, mae e'n gofyn am ymladd yn weithgar yn erbyn eideoleg hiliol ac arferion sydd yn bytholi annhegwch o fewn ein cymunedau Cymreig ac anghydraddoldeb. Mae'n rhaid ni symud felly y tu hwnt i gydnabod hiliaeth, i weithio er mwyn cael gwared ar strwythurau sy'n ei alluogi e. Mae'r dealltwriaeth yma wedi ei wreiddio mewn hyrwyddo tegwch a nid cydraddoldeb yn unig. Mae tegwch yn cydnabod bod gan grwpiau gwahanol anghenion gwahanol a phrofiadau gwahanol, a mae'n golygu sicrhau bod gan bawb yr adnoddau a'r cyfleoedd sydd eu hangen arnyn nhw i ffynnu, waeth bynnag eu cefndir. Yn y pen draw, mae deall gwrth-hiliaeth yn gofyn am ymrwymiad tuag at gael gwared ar systemau a strwythurau o ormes, a mae hyn yn golygu herio'r polisïau, yr arferion a'r deinameg pŵer sydd yn bytholi anghydraddoldebau hiliol o fewn ein sefn, o fewn ein sefydliadau, ein gweithleoedd a'n cymunedau, a mae'n ymwneud â chydnabod um, nad yw gwrth-hiliaeth yn ymwneud â man i gyrraedd, ond yn hytrach, yn broses barhaus o ddysgu, gweithredu a bod yn atebol. Mae'n ymrwymiad tuag at adeiladu Cymru lle mae pawb yn teimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a'u grymuso. Gan adeiladu ar ein dealltwriaeth o wrth-hiliaeth fel ymrwymiad gweithgar tuag at degwch a chael gwared ar systemau Beth am nawr ystyried y rhôl hanfodol sydd gan ddiwylliant, treftadaeth a chwaraeon i'w chwarae o fewn y cyd-destun yma yng Nghymru? Gyda diwylliant a threftadaeth fel y gwyddom, mae'r rhain yn rymoedd pwerus sydd yn llunio ein hunaniaeth genedlaethol a'n dealltwriaeth ni o'n hunain, a maen nhw'n cynnig llwyfan heb gymhariaeth ar gyfer newid cadarnhaol a, yn anffodus, y potensial am niwed os na chaiff ei ddefnyddio'n gywir. Fel y gwelwn, mae diwylliant treftadaeth a chwaraeon yn rhoi cyfle unigryw i gyflawni newid gweladwy ac arweiniad yn ein taith ar y cyd tuag at gymdeithas mwy gwrth-hiliol. Er mwyn trosi potensial y diwylliant, treftadaeth a chwaraeon mewn i newid systemig ystyrlon yma yng Nghymru, mae angen i ni asesu ble 'y ni ar hyn o bryd. Allwn ni ddim dibynnu yn unig ar fwriadau da, mae rhaid i ni ymgysylltu â gwerthusiad sydd yn drylwyr, sydd yn seiliedig ar ar dystiolaeth a sydd wedi yrru gan ddata o'n holl strwythurau presennol a'n arferion. Y mae'r cam nesaf felly yn golygu cynnal awdit trylwyr o'n polisïau a'n gweithdrefnau, gan eu harchwilio nhw nid yn unig am y camwahaniaethu amlwg ond hefyd am y ffyrdd mwy tawel, mwy, mwy cyfrwys, lle gyllen nhw gael eu, eu gweithredu. Felly mae angen i ni gael data cynhwysfawr sy'n cynnwys y metrigau meintiol a hefyd y naratifau ansoddol er mwyn deall i ba raddau mae'r anghydraddoldebau o fewn ein sefydliadau a'n cymunedau'n bodoli. Bydd y data yma felly yn gwasanaethu fel arf hanfodol wrth adnabod y meysydd deddfwriaethol lle mae y gwelliannau yma'n gallu cael eu gwneud, a bydd yn caniatáu i ni symud tu hwnt i newidiadau ar yr wyneb a mynd i'r afael â'r achosion gwreiddiol, yr achosion craidd o hiliaeth systemig o fewn ein sefydliadau diwylliannol a chwaraeon. A drwy ddeall, felly, cyflwr cyfredol ein arferion, gallwn ddatblygu strategaethau sydd wedi targedu at y a rhoi y mesurau gwrth-hiliol a'i ymgorffori nhw ar bob lefel, a mae hwn yn golygu creu polisïau sydd yn hyrwyddo tegwch yn weithgar, gan feithrin amgylcheddau cynhwysfol sydd yn golygu bod pawb yn teimlo fel pe bawn nhw wedi gwerthfawrogi a'u parchu, a felly, drwy wneud hynny, cael gwared ar strwythurau pŵer sydd felly yn bytholi am hegwch. Felly, nid asesiad ar gyfer un tro yn unig yw hwn, ond proses barhaus, a drwy werthuso'n barhaus ein arferion a hefyd addasu ein strategaethau, gallwn sicrhau fod ein ymdrechion yn mynd i gael effaith gwirioneddol ystyrlon. Bydd ein asesiad o'r arferion cyfredol, fel wnaethon ni drafod, ddim yn effeithiol dim ond os yw e'n cael ei baru gyda arweinyddiaeth clir ac atebolrwydd. Dyw e ddim yn ddigon i adnabod meysydd ar gyfer gwelliant. Mae rhaid ni sicrhau bod yna ymrwymiad clir tuag at gwrth-hiliaeth ar bob lefel o'n sefydliadau ni yma yng Nghymru. Mae hwn yn gofyn am ymrwymiad clir tuag at gwrth-hiliaeth gan ein arweinyddiaeth ar bob lefel, o'r uwchreolwyr lawr i'r gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Mae rhaid i'r ymrwymiad yma fod yn fwy na jyst geiriau. Mae rhaid iddo gael ei adlewyrchu yn ein gweithredoedd, ein polisïau a hefyd y ffordd ni'n dyrannu adnoddau. Mae rhaid i arweinwyr ddim i fod yn ofni her a herio'r status quo, mae rhaid nhw fod yn fodlon gwrando ar bersbectifau amrywiol a hefyd yn bobl sydd wedi byw a neu yn byw profiad eu hiliaeth ac sydd hefyd y â diddordeb personol mewn gyrru newid ystyrlon. Yn fwy na hynny, mae rhaid i ni osod amcanion penodol a mesuradwy ar gyfer ein ymdrechion gwrth-hiliol. Mae rhaid i'r amcanion hyn fod yn glir, yn gyraeddadwy ac wedi alinio gyda'n nod cyffredinol o gyflawni Cymru gwrth-hiliol. Dylwn hefyd fod ar ryw fath o linell amser sydd yn ein caniatáu ni i dracio'n cynnydd ac i'n cadw'n hunain yn atebol er mwyn cwrdd â'n targedu. Ac yn olaf, mae rhaid i ni sefydlu mesurau clir er mwyn monitro'n cynnydd a sicrhau atebolrwydd ar gyfer cyflawni ein nodau wrth adeiladu Cymru gwrth-hiliol, a mae hwn yn ymwneud â datblygu casgliad data gwydn a hefyd systemau analysis gwydn, gan gynnal adolygiadau rheolaidd o'n polisi a'n arferion, a sefydlu mecanwaethau ar gyfer adborth a hefyd riportio. Mae rhaid ni fod yn dryloyw yn ein cynnydd a hefyd bod yn fodlon i rannu a dysgu o'n camgymeriadau. Mae gyda ni enghreifftiau gwych o hyn yn ein banc o astudiaethau achos lle mae heriau wedi cael eu rhannu. A drwy flaenoriaethu arweinyddiaeth dryloyw ac atebolrwydd dryloyw, 'yn ni'n gallu sicrhau bod ein ymdrechion gwrth-hiliol ddim yn bethau sydd jyst yn fwriadau bach da, ond yn bethau sydd yn drawsnewidiol ac yn wirioneddol felly. Wrth adeiladu ar sylfaen hanfodol ar weinyddiaeth ac atebolrwydd, gallwn nawr droi'n sylw at y dasg hanfodol o wneud ein gweithlu yn arweinyddiaeth yn fwy amrywiol. A mae hwn ddim yn unig ynglŷn â chwrdd â quotas. Mae arweinyddiaeth a'r ymrwymiad ynddo yn hanfodol. Felly, mae rhaid i arweinwyr fod yn bleidwyr dros gwrth-hiliaeth, a nid jyst bobl sydd yn gweud y geiriau iawn tuag at y cysyniad. Mae rhaid i arweinwyr ddefnyddio'u pŵer i ddod â'n modelau rôl ar gyfer cynhwysiad a mentrau cynhwysiad yn hytrach na'u tawelu nhw. Mae rhaid i ni ddal ein arweinwyr ni'n atebol ar gyfer meithrin diwylliant o gynhwysiad lle mae pawb yn teimlo fel eu bod nhw wedi cael eu gwerthfawrogi a'u parchu. Mae rhaid i ni ymgorffori cynhwysiad o fewn gwerthoedd ein sefydliadau. Mae rhaid i gynhwysiad fod yn werth craidd a nid yn rhyw fenter ar ei phen ei hun neu'n rhyw ymarfer lle ni'n ticio blwch. Mae gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol yn allweddol ac mae rhaid i ddiwylliant eich sefydliad adlewyrchu yr ymrwymiad hwn. A fel mae'r canllawiau yn pwysleisio, mae rhaid ni symud tu hwnt i fetrigau amrywiaeth. Mae rhaid ni symud ein ffocws yma o gynrychiolaeth yn unig y niferoedd tuag at gyflawni cynhwysiant a thegwch gwirioneddol. A fel maen nhw'n gweud, mae cynyddu cynrychiolaeth ar gyfer grwpiau lleiafrifol ddim yn banasea. Tra bod data meintiol yn bwysig, mae'r angen mwyaf yw i ganolbwyntio ar newid systemig, gan gyfeirio at achosion craidd annhegwch yn hytrach na jyst amrywiaeth ar yr wyneb. Mae rhaid i ni hefyd feithrin y amgylchedd o ddiogelwch seicolegol, dylai gweithwyr deimlo'n ddiogel i fedru lleisio pryderon ynglŷn â hiliaeth heb ofn y camau yn cael eu cymryd yn eu herbyn nhw. Dylai cyflogedigion deimlo fel bod ganddyn nhw rhyw fath o allu o fewn y broses gwneud penderfyniadau a rhwydweithiau pwysig. Mae rhaid ni felly eu hannog nhw i agor deialog ac adborth, gan greu hinsawdd lle mae pawb yn teimlo fel bod nhw'n cael eu clywed. Mae gweithredu arferion a pholisïau teg hefyd o'r pwys mwyaf. Mae angen i ni adolygu a diwygio ein polisïau adnoddau dynol er mwyn cael gwared â thuedd o blaid mewn recriwtio, dyrchafu pobl a hefyd rheoli perfformiad. Mae polisïau ac arferion teg yn gorfod bod mewn lle er mwyn hwyluso cyfleoedd ar gyfer pob person cyflogedig i wneud cynnydd, i gymryd rhan, a defnyddio'u llais i gael yr hawl i weud, i ddweud, mewn materion sy'n effeithio nhw. Mae'n rhaid i ni hefyd weithredu mecanwaethau atebolrwydd clir ar gyfer cyfeirio at ddigwyddiadau hiliol. Ac, yn allweddol, mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar gynhwysiad unigol. Ar lefel unigol, mae'n rhaid i gynhwysiad yn y gweithle fod yn perthyn i deimladau o berthyn, a hefyd cael llais a cael eich gwerthfawrogi am eich sgiliau a galluoedd unigol sydd yn unigryw a hefyd yn wirioneddol, a hefyd mae rhaid ni fesur a tracio cynnydd. Mae rhaid ni asesu yn rheoledd cynhwysiad drwy'r um, arolygon, yr adborth a'r dadansoddiad data. Mae rhaid i ni dracio cynnydd ar fetrigau allweddol um, sydd yn perthyn i degwch a hefyd cynhwysiad, ac felly dal ein sefydliad yn atebol ar gyfer ei gynnydd. Ac yn olaf, mae rhaid ni fuddsoddi mewn dysgu addysgol a phroffesiynol. Mae rhaid i ni felly roi hyfforddiant gwrth-hiliol mewn lle ar gyfer pob person cyflogedig ac yn enwedig rheolwyr gyda ffocws ar adnabod a mynd i'r afael â thuedd. Mae'r manylion hefyd gan y CIPD yn ein hatgoffa ni'n bwerus bod newid cadarnhaol ar gynhwysiad ond yn gallu digwydd drwy y weithredoedd sydd yn ystyrlon, sydd yn fwriadol a hefyd sydd yn rhoi wedi canolbwyntio, a hefyd bod tystiolaeth yn y pen draw yn gofod bod yn sail o'r penderfyniadau a wnawn ni yn y proffesiwn, a dyle hyn fod yn fwy amlwg yn y man lle mae cynhwysiad yn digwydd. O fod wedi sefydlu pwysigrwydd amrywio ein gweithlu a'n arweinyddiaeth, rŷn ni nawr yn troi tuag at rôl hanfodol dysgu proffesiynol ac addysgu parhaus wrth gynnal a dyfnhau ein arfer gwrth-hiliol. Felly, nid rhywbeth untro yw hwn, ond ymrwymiad parhaus tuag at dwf a dealltwriaeth. I greu newid parhaus, mae rhaid ni fuddsoddi mewn datblygiad parhaus ein staff a'n gwirfoddolwyr, a mae hwn yn golygu addysg a dysgu proffesiynol. Felly, mae'n ddysgu parhaus a hefyd cyfleoedd i ddatblygu sydd yn golygu bod gan bawb yr wybodaeth a'r sgiliau i fedru adnabod a herio hiliaeth yn effeithiol. Felly, mae'r gallu diwylliannol a'r rhaglenni yma sy'n eu datblygu nhw eu hangen yn y broses hon er mwyn ein helpu ni i ddeall a mordwyo a lliwio ein ffordd drwy berspectifau amrywiol gyda sensitifrwydd a pharch. Yn fwy na hynny, mae'n rhaid i bob staff, foeth bynnag eu swydd nhw o fewn y sefydliad, gymryd rhan mewn hyfforddiant gwrth-hiliol, a dylai'r hyfforddiant yma ddim fod yn rhyw ymarfer arwynebol, ond yn rhywbeth dwfn mewn i gymhlethdod hiliaeth a hefyd i effaith ar unigolion a chymunedau, a hefyd strategaethau ymarferol ar gyfer creu amgylchedd llawer mwy cynhwysol. A drwy flaenoriaethu y dysgu a'r addysgu parhaus proffesiynol yma, ry'n ni'n grymuso pobl i ddod yn asiantau newid, gan feithrin diwylliant o welliant, parhaus. Gallwn droi ein sylw nawr tuag at raglenni a churadu cynhwysol. Mae e drwy ein arddangosfeydd, ein perfformiadau a'r gwaith sydd yn wynebu'r cyhoedd y gallwn lunio naratifau a meithrin dealltwriaeth o fewn ein cymunedau. Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i ni gynrychioli naratifau amrywiol a phrofiadau amrywiol o fewn ein rhaglenni. Mae'n rhaid i ni symud tu hwnt i bersbectifau traddodiadol ac yn aml cul iawn, gan sicrhau bod y storïau 'yn ni'n eu hadrodd yn adlewyrchu tapestri cyfoethog ein cymdeithas Gymreig. O'r pwys mwyaf, mae rhaid i ni herio yr treftadaeth gwladychol a hiliol sydd wedi llunio ein naratifau diwylliannol a hanesyddol. Mae hyn yn gofyn archwiliad beirniadol o'n casgliadau, archifau a'n dehongliadau, a hefyd ymrwymiad tuag at gyflwyno gweledigaeth mwy onest a mwy cytbwys o'r gorffennol. Ac efallai'n fwy pwysig, mae rhaid i ni gyd-weithio, cyd-greu a chyd-gynhyrchu gyda chymunedau sydd wedi diodde hiliaeth ar brojectau. A mae hwn yn golygu partneriaethau go iawn, gan rannu penderfyniadau ac ymrwymiad tuag at sicrhau bod lleisiau'n cymunedau yn ganolog tuag at greu a a chyflwyno ein gwaith treftadaeth a diwylliannol. Be mae'n ei olygu i gael gwasanaethau gwrth-hiliol? Wel, mae angen gwasanaethau arnon ni sydd yn wirioneddol hygyrch ac yn gynhwysol tuag at bob aelod o'n cymunedau. Mae hyn yn golygu symud y rhwystrau a felly creu yn rhagweithiol amgylcheddau sydd yn croesawu pawb. Gallai hyn gynnwys uh, gwasanaethau iaith cynhwysfawr neu um, gallai fe olygu um, adnabod a chydnabod bod uh, iaith yn gallu bod yn rwystr sylweddol tuag at fynediad, ac felly uh, mae angen i ni gynnig gwasanaethau cyfieithu a dehongli mewn amrywiaeth o ieithoedd, gan sicrhau bod pawb yn gallu cymryd rhan lawn yn ein cynigion diwylliannol a chwaraeon. Ymhellach na hynny, mae rhaid ni ddatblygu gwasanaethau sy'n sensitif yn ddiwylliannol, a gall hyn olygu deall a pharchu yr anghenion diwylliannol amrywiol sydd gan bobl, a hefyd hoffter ein cymunedau, gan addasu ein gwasanaethau yn yn yn yn unol â hynny. Mae rhaid ni symud felly tu hwnt i ryw ymagwedd un maint i bawb, a sicrhau fod ein gwasanaethau yn berthnasol, yn ddiwylliannol ac yn ymatebol. Ac yn olaf, mae rhaid i ni ymrwymio tuag at addasu ein cyfleusterau, a mae hyn yn golygu gwneud ein gwagleoedd corfforol a'n llwyfannau ar-lein yn fwy hygyrch, gan sicrhau eu bod nhw'n groesawgar ac yn gynhwysol i bobl o bob cefndir, ac fe alle hyn olygu addasu arwyddion neu roi fy mynedfeydd sydd yn hygyrch neu greu mannau tawel ar gyfer unigolion sy â sensitifrwydd synhwyrol. Mae ymgorffori mesurau gwrth-hiliol yn golygu cysylltu gyda'n cymunedau a Dyw hwn ddim yn rhyw fath o ymestyniad yym wedi'r ffaith, neu feddwl am rywbeth ar ar ôl i rywbeth ddigwydd, neu yy rhyw weithred nawddoglyd, ond mae'n ymwneud â adeiladu partneriaethau gwirioneddol sydd yn para. Yn gyntaf ac yn flaenaf, mae'n rhaid i ni adeiladu partneriaethau gyda sefydliadau lleiafrifoedd ethnig. Bydd y bartneriaeth yma yn seiliedig ar barch a hefyd rhannu nodau gan sicrhau bod lleisiau'r gymuned yn ganolog i'n gwaith. Yn ail, mae'n rhaid ni ymgysylltu â chymunedau yn y broses gwneud penderfyniadau. Mae hwn yn golygu symud tu hwnt i ryw um, docenistiaeth wrth ymgynghori a chreu strwythurau lle bod gan gymunedau wir bŵer i lunio cyfeiriad i sefydliadau nhw. Ac yn ola, mae rhaid ni gyd greu a chynhyrchu rhaglenni ac arddangosfeydd. Bydd y dull yma o gyd-weithio yn sicrhau bod ein gwaith yn berthnasol, yn ymgysylltiol ac yn wirioneddol adlewyrchu profiadau amrywiol ein cymunedau. Bydd ymgymryd â sesiwn dysgu proffesiynol ar gyd-greu a chynhyrchu yn golygu bod gyda ni sesiwn penodol ar gyfer mudiadau chwaraeon a hefyd un arall ar gyfer mudiadau diwylliant a threftadaeth. Mae ein hymrwymiad tuag at wrth-hiliaeth yn ymestyn tuag at sut 'y ni'n cyfathrebu ac yn cyflwyno'n hunain i'r byd. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod y marchnata a'n cyfathrebau yn adlewyrchu i'r gwerthoedd ac yn cyfrannu tuag at Gymru mwy teg a mwy chynhwysol. Mae hwn yn golygu blaenoriaethu cynrychiolaeth. Mae'n rhaid i ni felly fod yn weithgar iawn wrth osgoi cam-gynrychioli neu dan-gynrychioli unrhyw grwpiau o fewn ein deunydd marchnata a'n cyfathrebau. Mae rhaid i'n delweddau, ein iaith a'n naratifau adlewyrchu gwir amrywiaeth ein cymunedau. Mae'n rhaid ni hefyd ddefnyddio iaith sydd yn gynhwysol. Dylai ein cyfathrebau fod yn rhydd o ragfarn neu ystrydebau neu stereoteip, a feddylwn i felly, ym Geisio tuag at ddefnyddio iaith sydd yn barchus ac yn cadarnhau holl yy hunaniaethau yym ac felly yn fwy na hynny mae rhaid ni yym uchafu yym profiadau byw. Mae ein marchnaton cyfathrebau yn bethau a ddylai rhoi llwyfannau ar gyfer unigolion o gefndiroedd amrywiol i rannu eu storïau o fewn eu lleisiau eu hunain Ac i sicrhau fod hyn yn storïau gwirioneddol, mae rhaid nhw helpu hefyd i herio y naratifau sydd yn dominyddio ar hyn o bryd. Felly, i'n fod yn ganllaw i ni yn y gwaith yma, hoffwn ni um, amlygu canllaw um, amnest ryngwladol ar gyfathrebau teg a gwrth-hiliol, sydd yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr iawn a hefyd argymhellion ymarferol ar gyfer creu negeseuon sydd yn gynhwysol ond sydd hefyd yn cael effaith. A drwy flaenoriaethu cynrychiolaeth o'r fath, gan ddefnyddio iaith gynhwysol, a hefyd mwynhau profiadau byw yn ein marchnata a'n cyfathrebau, gallwn greu grym pwerus ar gyfer newid cadarnhaol. Er mwyn ymgorffori egwyddorion gwrth-hiliol o fewn ein sefydliadau diwylliannol, treftadaeth a chwaraeon yma yng Nghymru, mae'n rhaid ni fynd i'r afael â'r maes hanfodol yma o ddyrannu arian ac adnoddau. Yn gyntaf, mae rhaid ni sicrhau bod y dosbarthiad yma yn deg a hefyd yn mynd ar draws pob menter Mae hwn yn golygu symud tu hwnt i ymagwedd bod un peth ar gyfer pawb, yym, a hefyd edrych yn feirniadol ar sut mae'r ariannu yma yn cael ei ddyrannu ar hyn o bryd. Rhaid ni sicrhau felly bod pob prosiect, waeth bynnag ei ffocws a chanddi, fynediad tuag at yr adnoddau sydd ei angen er mwyn ffynnu, yn enwedig yr prosiectau hynny sydd wedi anelu at fynd i'r afael ag annhegwch hiliol. Yn ail, mae rhaid ni gefnogi mentrau sydd wedi arwain gan bobl o'r gymunedau du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, gyda ariannu pwrpasol. Mae'r mentrau hyn yn aml â chanddyn nhw mewnwelediadau unigryw a hefyd cysylltiadau â chymunedau sydd yn ddwfn iawn a sy'n hanfodol ar gyfer creu newid ystyrlon. Felly, drwy roi'r ariannu sydd wedi gysegru at hwn, ry'n ni'n grymuso'r sefydliadau hyn. Ac yn ola', mae rhaid ni weithredu meini prawf gwrth-hiliol yn ein prosesau rhoi grantiau. Mae hwn yn golygu yn gwbl allblyg ym ymgorffori egwyddorion gwrth-hiliol mewn ein fframweithiau gwerthuso, gan sicrhau bod penderfyniadau ariannu ddim yn seiliedig ar allu artistig yn ei chwaraeon yn unig, ond hefyd yn dangos ymrwymiad tuag at degwch a chynhwysiad, a gallai hwn olygu gofyn i ymgeiswyr i arddangos sut bydd eu prosiectau nhw yn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol neu'n hyrwyddo cynrychiolaeth gadarnhaol. Os edrychwn ni ar Darpool fel enghraifft, mae 86 y cant o'r staff, contractwyr neu gydweithredwyr gyda Darpool yn ddu-Asiaidd neu'n dod o uh, leiafrif ethnig. Felly, yn fwy na hyn, mae 14 y cant o aelodau gwyn uh, Prydeinig neu Gymraeg, Gymreig a chanddyn nhw brofiad proffesiynol o waith gwrth-hiliol yn i hanes gwaith. Er mwyn sicrhau bod ein strategaethau gwrth-hiliol yn effeithiol, mae'n rhaid ni sefydlu systemau cadarn ar gyfer monitro a gwerthuso ein cynnydd, a mae hwn yn dechrau gyda casglu data, mewn modd mwy gronynnol, mae'n rhaid ni symud tu hwnt i ystadegau cyffredinol a chasglu gwybodaeth manwl sy'n ein caniatáu ni i adnabod meysydd penodol o anghydraddoldeb a hefyd tracio effaith ein ymyraethau ar wahanol gymunedau. Yn fwy na hynny, mae'n rhaid ni gynnal dadansoddiad pellach o'r data sy'n bodoli eisoes. Mae'n bosibl gyda ni ddata gwerthfawr eisoes all rhoi mewnwelediad i ni mewn i anghydraddoldebau hiliol. A drwy archwilio'r data yma'n fwy dwfn, Gallwn weld tueddiadau, patrymau a meysydd ar gyfer targedu. Mae reportio rheolaidd hefyd yn hanfodol ar gyfer tryloywder a bod yn atebol, ond mae rhaid sefydlu mecanwaethau clir ar gyfer adrodd ein cynnydd, rhannu hefyd ein llwyddiannau a'n heriau gyda rhanddeiliaid, a mae hwn yn sicrhau bod pawb wedyn ni yn cael gwybod yr hyn i ni'n wneud a bod pawb hefyd yn gwybod bod pobl yn cael eu dal yn atebol ar gyfer ein hymrwymiadau. Felly, mae ymchwil ansoddol yr un mor bwysig. Ni all niferoedd ar eu pen eu hunain adrodd stori gyfan. Mae rhaid ni gasglu data ansoddol fel cyfweliadau, grwpiau ffocws er mwyn deall profiadau byw unigolion ac i gael mewnwelediad dyfnach mewn i effaith hyn ar ein mentrau. Mae dadansoddiad data'r gweithlu hefyd yn bwysig, mae rhaid ni archwilio ein data gweithlu er mwyn adnabod patrymau unrhyw annhegwch o fewn recriwtio, dyrchafu neu gadw staff. Bydd y dadansoddiad yma yn ein helpu ni i adnabod a mynd i'r afael â tueddiadau systemig o fewn ein sefydliadau. Ac yn ola, mae rhaid i ni hefyd weithredu awdit annibynnol. Mae awditiau sydd yn rheolaidd ac yn annibynnol yn rhoi ni asesiad di-duedd a gwrthrychol o'n cynnydd ac yn adnabod meysydd lle gallwn ni wella. Felly, am olwg mwy manwl mewn i monitro a gwerthuso, ewch i ein sesiwn Mesur Effaith, sesiwn e-ddysgu yw hwn. Dyw e ddim yn ddigon i ddweud beth yw ein ymrwymiad ni tuag at gwrth-hiliaeth yn unig. Mae'n rhaid bod gyda ni fecanwaethau gwydn hefyd mewn lle i gyfeirio at unrhyw enghreifftiau o hiliaeth all ddigwydd. Ac i'n cyfarwyddo ni yn y mesur a'r gwaith pwysig yma, hoffwn i dynnu'ch sylw tuag at ddou adnodd allweddol. Y gyntaf yw busnes yn y gymuned, um, sef uh, yr, yr offer sydd ganddyn nhw fyna, um, uh, the Business in the Community Race Toolkit, sef Mynd i'r afael â aflonyddu hiliol a bwlio. Mae hwn, yr arf yma, yn rhoi fframwaith gynhwysfawr i sefydliadau i adeiladu diwylliant sydd yn bleidiol dros degwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad, a mae'n rhoi canllaw ymarferol ynglŷn â sut i fynd i'r afael â aflonyddu hiliol a bwlio yn y gweithle. Yn ail, mae cyfarwyddyd DARPL ynglŷn â cael gwared ar hiliaeth mewn sefydliadau dysgu. Mae'r canllaw hyn yn cynnig cyngor ymarferol ar herio'n effeithiol ym digwyddiadau hiliol sy'n digwydd o fewn sefydliadau addysgiadol a sefydliadau dysgu yng Nghymru, a gall hyn drosglwyddo i rai o'ch sefydliadau chi hefyd. Mae'n rhoi mewnwelediad gwerthfawr iawn tuag at greu amgylcheddau sy'n ddiogel a hefyd yn cefnogol. Gan dynnu ar adnoddau hyn, dylech hefyd ystyried y canlynol, gweithdrefnau clir a hygyrch tuag at reportio. Mae rhaid ni sicrhau bod rhain yn lluosog, yn hawdd, felly i fod yn hygyrch, yn sianelu hygyrch ar gyfer reportio unrhyw gwynion a digwyddiadau hiliaeth, a bod pob staff a hefyd pob person sy'n cymryd rhan yn ymwybodol o'r gweithdrefnau hyn. Yn ail, um, archwiliadau cyflym a hefyd rhai trwyadl. Dylid archwilio pob cwyn a digwyddiad yn drylwyr gyda ymrwymiad tuag at degwch a thryloywder. Yn drydydd, cymryd camau a hefyd rhoi cefnogaeth sydd yn addas. Mae rhaid ni gymryd camau addas er mwyn cyfeirio at unrhyw weithredoedd o hiliaeth, gan gynnwys mesurau disgyblu lle bo angen, a hefyd rhoi cymorth i'r sawl sydd wedi profi hiliaeth. Ac yn olaf, monitro ac adolygu agored. Mae'n rhaid i ni monitro ac adolygu y Y modd mae cwynion yn cael eu trin ar digwyddiadau er mwyn sicrhau fod ein gweithdrefnau yn rhai effeithiol a'n bod yn dysgu o unrhyw gamgymeriadau. Felly drwy weithredu'r mesurau hyn a thynnu ar yr adnoddau gwerthfawr sy'n cael eu rhoi i ni gan BITC a DARPL y gwnawn ni lwyddo i wneud hyn. Er mwyn cyflawni newid parhaol, mae'n rhaid i ni gofleidio cydweithredu ag ymarfer gorau ar draws ein sefydliadau diwylliannol, treftadaeth a chwaraeon yma yng Nghymru. Ry'n ni'n gryfach gyda'n gilydd, a drwy ddysgu o'n gilydd, gallwn gyflymu ein cynnydd tuag at Gymru gwrth-hiliol. A mae hwn yn golygu, wrth gwrs, rhannu llwyddiant. Mae rhaid ni greu llwyfannau a chyfleoedd i ddangos y mentrau gwrth-hiliol effeithiol, gan ddathlu'r hyn a gyflawnwyd, ac ysbrydoli eraill i fynd a chymryd camau, a, wrth gwrs, mae Hoci Cymru yn enghraifft o bobl sydd wedi rhannu yr effaith gadarnhaol o'u fenter hyfforddi gwrth-hiliaeth. Yym, hwyluswyd hyn gan Show Racism the Red Card, ac fe wnaeth hyn gynnwys adolygiad polisi a chreadigaeth cynllun gwrth-hiliaeth. Mae rhaid i ni hefyd gymryd rhan mewn rhwydweithiau a mae cysylltu gyda sefydliadau ac unigolion eraill sy'n gweithio tuag at gwrth-hiliaeth yn ein caniatáu ni i ddysgu o bersbectifau gwahanol ac amrywiol gan gael mynediad at adnoddau gwerthfawr a hefyd adeiladu llais ar y cyd sy'n bwerus Er enghraifft, er mwyn meithrin cydweithrediad da ag ymarferion gorau a rhannu nhw o fewn y sector diwylliannol a threftadaeth, mae Cyngor Hil Cymru yn gwneud hyn drwy roi rhwydwaith hanfodol ar gyfer sefydliadau sydd wedi ymrwymo tuag at gwrth-hiliaeth, a maen nhw'n hwyluso cysylltiadau a gwybodaeth drwy rannu, yn enwedig mewn meysydd o gynrychiolaeth cynhwysol ac wrth gwrs prosiectau sydd wedi arwain gan y gymuned, prosiectau diwylliannol felly. Felly, yn ola', ma' rhaid ni ganolbwyntio ar ailadrodd llwyddiant. A pan 'yn ni'n adnabod strategaethau mentrau sydd yn effeithiol, fe wedyn ddylwn ni geisio y yn rhagweithiol i addasu a'u rhoi nhw ar waith mewn cyd-destunau eraill, gan sicrhau bod yr yr ymarferion gore' yn cael eu rhannu'n eang a bod ganddyn nhw'r effaith bosibl y y gore' posib ar draws Cymru. Mae cynllun gwrth-hiliaeth Llywodraeth Cymru yn pwysleisio y yr angen i weithio gyda'ch gilydd i rannu arfer da. Mae ein cymdeithas yng Nghymru yn dod yn gynyddol amrywiol ac yn esblygu, ac mae hyn yn dod â bris mwy i i tuag at ein ymdrechion gwrth-hiliol. Ac wrth i ni liwio y dirwedd gymhleth yma, mae e'n hanfodol ein bod ni'n creu amgylchedd sydd yn gefnogol lle gall aelodau o'n mudiadau diwylliannol, treftadaeth a chwaraeon dyfu, dysgu a hyd yn oed gwneud camgymeriadau. Mae'n bwysig i gydnabod, gyda hyd yn oed y bwriadau gorau, y bydd Pobl weithiau yn gwneud camgymeriadau, yn cymryd camau gwag, ac mae rhaid ni fod yn barod i'w helpu nhw fel unigolion i ddysgu o'r profiadau hyn, gan roi iddyn nhw y gofod i fedru dod yn yn well cyfeillion ac i arddangos undod. Er enghraifft, ym, wrth i'r derminoleg ynglŷn â hil ac ethnigrwydd barhau i newid yn gyflym, mae'n bosibl y bydd unigolion, fel hyfforddwyr, yn defnyddio ieithwedd sydd yn anghywir neu'n hen ffasiwn, ac yn y fath achosion, Ym dylai ein sefydliadau ni ymateb gyda chefnogaeth, gan gynnig cywiro a hefyd hyfforddiant addas. Fodd bynnag, dylai'r dull yma gael ei gydbwyso gyda dealltwriaeth glir o bolisïau ein sefydliadau. Mae'n hanfodol i gydnabod ac i fynd i a chyfeirio at y gwahaniaeth rhwng camgymeriadau go iawn a wedyn ni enghreifftiau o hiliaeth, gyda phroffesiynolrwydd ac atebolrwydd rhwng y camgymeriadau go iawn a hiliaeth, a mae rhaid cydnabod hyn a mynd i'r afael â nhw'n broffesiynol. Wrth i ni symud tuag at ymgorffori mesurau gwrth-hiliol, rhaid i ni ymgysylltu mewn myfyrdod dwfn a hefyd meddwl beirniadol, ac er mwyn lliwio'r broses yma, Byddwch cystal ag edrych ar y cwestiynau canlynol mewn perthynas â rôl eich sefydliad mewn treftadaeth, diwylliant neu chwaraeon Cymru. Yn gyntaf, pa fesurau gwrth-hiliol penodol gallwn ni eu gweithredu sydd yn alinio gyda Chynllun Gwaith Gwrth-hiliaeth Cymru? Sut allwn ni sicrhau bod naratif ein sefydliad a'i chynrychiolaeth o ddiwylliant treftadaeth Cymru yn gynhwysol o bob cymuned? Sut allwn ni greu gofodau diogel ar gyfer deialog agored ynglŷn â hil a hiliaeth o fewn ein sefydliad a'r gymunedau 'yn ni'n eu gwasanaethu? A pha gamau gallwn ni gymryd er mwyn sicrhau bod ein ymdrechion i ymgorffori mesurau gwrth-hiliol yn rhai cynaladwy ac yn arwain at newid ystyrlon hirdymor? Dyma gwestiynau y maen nhw wedi cael eu bwriadu i ysgogi chi a'ch procio chi tuag at gael trafodaeth ystyrlon a gweithredu o fewn eich sefydliadau. Rŷn ni wedi rhoi y tasg myfyriol i chi nawr fel adnodd er mwyn eich cefnogi chi i gofnodi eich myfyrdodau. Rŷn ni'n annog annog chi i ddanfon rheini mewn i darpl at cardiffmet.ac.uk er mwyn rhannu'ch meddyliau gyda'r holl dîm. Wrth i ni ddod at y diwedd, beth am ail-gadarnhau ein ymrwymiad ar y cyd tuag at wireddu y Gweledigaeth 2030 ar gyfer Cymru gwrth-hiliol? Dyw'r Weledigaeth yma ddim yn nod yn unig, mae e'n addewid i adeiladu cymdeithas lle mae pawb yn teimlo fel pe baen nhw wedi cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a'u grymuso. Ac yn un galw'n glir, galw am gymryd camau ar gyfer dysgu proffesiynol parhaus a hefyd ymarfer gwrth-hiliol. Mae'r gwaith yma yn rhywbeth nad sydd yn fenter un-tro yn unig, mae e'n daith barhaus o ddysgu, twf a chymryd camau. Ac felly, bydd i chi gymryd rhanau a cymryd rhan yn hanfodol er mwyn creu newid parhaus. Gall un person wneud newid mewn ystafell gyfarfod, neu yn y stafell fwrdd, neu mewn sgwrs tîm, a'r person hwnnw yw chi. Er mwyn eich cefnogi chi yn y daith hon, rŷn ni wedi rhoi at ei gilydd ystod o adnoddau a deunyddiau cymorth Yn un argymell yn arbennig i chi archwilio yr adnoddau gwerthfawr sydd ar gael ar wefan DARPL, achos mae'r holl stwff yna wedi eu cyfeirio a maen nhw gyda ni ar ein sleid olaf fan hyn. Felly, mae yna nifer o sefydliadau yn gwneud gwaith rhagorol a gwaith dwfn iawn, efallai mai un chi yw un ohonyn nhw. Yym,